CRC lei in Malaysia Chin ralzaam Malaysia pumpi kan Laimi nih kan bochan takmi chiatnak thatnak lei zongah a kan tlang tlatu jun tlaih khi te pul an ton zongah a kan tlang tlatu ka hin sia ka u bantuk in ka hmuhmi ka unau bantuk in ka sia bantuk in ka hmuhmi keimah zong nih ka bochan takmi a si biaruahnak atu lio Malaysia kong he pehtlai in kan boruak a len a sa tuk lio caan ah sia he kain sia ceu nih thazaang peknak le ralrinnak tete tawi tein thazaang a herhmi tete kha vun kan pek lai i rak ngai bi ding in kan i sawm hna i pakhatnak ah vun hal ka duhmi cu si atu he Malaysia tu Chin ION te ralzal dirhmun in a tuannak he a sau cang maw? Hmm. Ah, se tampi ka lom tu man tukin Malaysia kan dirhmun kong he petlai in te thong hal nak te namun ni cha khan a thangai chung se malay kan ral ding ding te jong ka se A setu Malaysia hika Chin Refugee Committee ah hin rianṭuannak he aa sau ngai cang. Tu hi kum hlei thum, kum hlei li chungah ka, ka lut cang tu hi. Hi, mah hrawng he ka CRC han ka ṭuannak si. Se kan na lom a ASC pakhat na vun hai ka duh ji hi hi a Malaysia hi chu chung vel te kum hlei ni kum hlei thum ring lo hrawng a na tuan nan tuan na ka hin ta a harnak hei ti lungretheihnak hei ti ta nan ton caan hna hei ta zeidah harsatnak hna hei ta nan ngei tawn maw zeitindah harnak hna he nan ngei pah tawn maw sim mani se dio hmina chu mu lungu theihnak harsatnak ke chu ralzam kan si charo kan harsatnak chu phun phun kan tong Inn rian kan ṭuannak zongah hin harsatnak te he kan ton caan, ngaihchiatnak kan ton caan, lungretheihnak kan ton caan hi a tampi ve. Hlei in kan miphun nih ralzaam kan sinak dirhmun har harnak te tlaihkhih maw pakhatkhat kan ton ka hin khi zawn ah khin lungre thei khun. kha bantuk lio caan zongah khin harsatnak kan ton bik lio caan kha bantuk zawn te ah khin te kanmah rianṭuantu hika siasi rianṭuantu lei zongin kan lungre theih bik caan lio cho kan mipi hna nih ngaihchiat lungre thein um caan tlai khi an van ton caan khi ban khong hram hun kan van phan caan ah khan kanmah ka lei rian tuan tu lei zong khe kan lungre thei ve kan thin phang ve kan class te kha ban khong hram in pek in se kan long tok e an har sat nak vial te hna zong nan ton ko lai sihmanhsehlaw miphun zapi bang na kan ṭuan piak i hmailei zong lungsau te na kan ṭuan piak lo timi te kha vun chim ka duh i i pakhatnak ah i atu lio Malaysia Laimi nih a linsa ngai takmi ka boruak lungrethei le vansan kan um lio caan ah hin ta hi bantuk kan um lio caan tlei le khi a tam lio caan hin ta kan thut zeitindah kan thut diar lai i kan umto lai i zeitindah sikan kan kan zulh lai timi te hin a si hernak bik te zeitindah an ram lei nih rak zoh ah ai dawhnak tiin rak um tar fo ding ke nangmah nih na si hernak zeitindah um se tina kan duh simi hi a biapi ngai mi si malaysia chin miphun kan hika malaysia kan umnak ah hin na kan ral rim ding zong tam cun kan thei ding te zong khi tam ngai e tu na kan tiam bantuk in atu hrawnghrang hi hawi hlei in harsat nak in plus te lung rethei na hung chuak khun awong chu zein dai thok kan ti sia chung aluan chia thla ni thum hrong a khan ral zam a save mi te kan hoi le mi phun dang pakhat kha abatak ten amma mi phun khoi bakin huat nak kha hi online kip ah khan aa chuh vah tikah khan anmah kha an ti deuh ko hna natein ralzaam kan dihlak kha man kan ṭhi kheih ngai cang hok caan hong sau ti ah khan cun atu le bang ahhin cun amah miphun hna nih tu bantuk ramdangmi kan umnak hei te bantuk pawl ram zeikin tila tu bantuk in ralzaam pawl kan umnak deuh kha an nia te minung kan tam deuh nak pawl kha an kal hnu hna i Zeintila video hna an zei te bantuk tete hmaan hna an thlak bantuk te ummi pawl kha amma cozah lei sinah thawngthanhnak kha an tuah hna kha bantuk te dirmun kha kan chuah tikah khan a hlangnak in a tu hrongrang he zeintila thinphannak lungretheihnak caan khe a hong fak khun Hi lio caan ah kan ralrin awk ngai ngai mi cu thutdir umtu zia he kan thiam bakka hika Malaysia cun a biapi cem mi khi si. Zei ruang dah hi bantuk ramdang huatnak le chimgo cun ralzam huatnak he ai thok tiah kan ti sia cun a hram thok tak cu umtu thutdir thiam lo le pawngkam thuhnom ruangah le zingtlati nun cen zia za do lo in kan in ruangah hen hi bantuk he a chuah lemang nak hi si ngai a tu tan hrang hrang lawng ah khan a chuak hi si lo hal lio zong khan a rak chuak lamang mi thil si natin a tu hrang hrang he fak deuh pin hi hong chuak khun a ruang chu zo ruang da hi bantuk thil hong chuah ngai hrang hrang hong fa khun kan ti sia cun Malaysia he tu ara lai mi chan hin chun thim nak han tu atu zong hin state ke ban thim nak an tu e ma thim nak hrang hrang a hin zangin ta te ram khel kong he politics kong he khen api tlai mi si khen khaben te ruang a khan ramdang huatnak ralzam huatnak i ti bantuk pawl le amma cozah zeintla te party pakhat le pakhat i zuamnak ah khin zeintla hei bantuk pawl kha hmaklak nak khan an hman mi deuh khi sawhter tawn ca khen atu zong he Malaysia he thimnak an tuah lai se cun tu state ke pa thimnak an tuah lio sifon ya khen khaban tuk te kha khaban tuk chan te ah hen atu bantukin ramdang huatnak ralzaam huatnak he a van in terhtanak si i atu zong cu hweihlenak in a van fak deuh ngai i hi kan ral rin ngai hau ama ca rong cun kan thut diamnak tete pawngkam kan nunnak te ahin i ral rin ngai zong an hau si khua cun a bu bu pin i chova hi ti bantuk pawl le zingin ti lai hi langsar tuk in ramdang ni ralzaam kan sinak ni khi hmun kip ka pip kan umnak ke ba khan langsar tuk in vakmi hnawh khi kan ralrin ngai hau a hleiin tahchunhnak hela ning law kan i laimi cu pumh khom crusade camping tuah le puai tuah khi uar ngaimi kan si tikah khaban tukte abu bu pin kan kal umnak khi atu lio dirhumnak kan cun khaban tukte khi a kan niat bu ngai khaban tukle che si cha khan khaban tukun abu bu pipi in thil tuah nak zona khan cun amma rammi bit hmai hmuh khawh nak ding le langsar tukin ka bantuk va tuah ke tu lio ah khan cun ka maral rin ngai hau cha chung hmai lei ah khan ka bantuk hi kan tong kho ve la tim kho slo atu kan miphun hoi an ton bantuk hin kamma jiu jang he a tong kho ding dil hun kan se na te atu hun he man kan hor suan ngai chang ne hmai lei a tong kho ding ding hun kan si cha ro khan kha bantuk tete kan nun chan kan zia zan se se kam pong kan kam kan thut kan dir nak a se se kan va chim kan holh rel kan ton kan len nak kan thil hru kan than ei tiang zong khen amma ram mi hmaiah mit kem kan si lo nak ding kha a biapi tak tak mi se amma caah thut si lo in amma ram mi tu kha an thil rit khe awa chong tu dio hun khe kan si khe har ngai ngai atu hnua hen thil batua len zong khe hau tu alwen chia khen rak um chia di tang ding ka sna ten atu lo tu sun khaban tuk dio hun kha ahong lit set tuk leo si cha rong khan atu kan dirnak khan cun atu tiban khan langsar tuk in umlo dai tein kan umnak te ah khan mi hnuhnak va pek lo pawngkam zongah khan hnuhnak va pek lo zeihmanh kha zapi i cho caknak pi khi he chet tiah valang kha a caan a si lo a te khan ka ruama tarong khan kan umnak te tu ah khan zeitil dai te khen hno boi ba na kan pawngkam kam mun hna zong kha chuah lo in dai te tu khen um hau si ti kha a si khawh cun hika hmun ah hin ramdang mi an um timi khi kan thei hna seh ti tiang hmanh kha a ṭhami se tahchunnak kan pawng kan kam minung nih khan khi kan a kan hmuh tuk kan chaw kan ba a bu bu kan kal kom pi khi kan hmuh tuk sia khan cun atu lio kan rel hnu cun kha ke mit kennak ah khan kan chang ton chalwang khan kha bantuk chawwa tete le rian tuannak tete zong kha kan ren ngai hau timi kha a ka van chim duhmi si. Se a kan i lawm taktak si. Zunruahnak te le dawtnak te bak in lungsau tein na vun kan philh mi caah a hika hin kan dilak te caan ION kan i lawm tuk timi te kha vun chim ka duh e. E na vun chim e tamlak te na vun chim jang e tlawmpal te jo e atu hin ta UN kat a ngei cangmi hna zong hi hmailei cun ralzam sinah an kan co ai lo ti an amit an chuahmi te pawl hi ta zeitindah na hmuh ding a si a si ka tak ko mu a si lo ah hmailei hin ta ṭih a nung lai mu hi pawl hi ta nangmah nih na hmuh khawh tawk te le na ruah khawh ding te na van kan chim ta ṭhan lo tiah si kan thei bantukin kan July ni kul in thuma khan amma cozah lei nih an chimmi cu caan kan lak chung hi UNHCR lei zong nih ralzaam pawl minkhumhnak ralzaam laknak hi a tuah rih lo ding in thawng kan thanh hna timi kha an chimmi kha um i mah khi van rual kha cun a poi ngaimi dirhmun ka si a ruang cu atu hi UNHCR nih amah lan si khawh tawk te khan ralzaam kha zengtila te registration min khumnak te kha kan tuah chu ma lio ka si te ka khaban kun chawza lai ni tuari lo ding man ti de khan UN kat anga ding te appointment Pekciami tenak zong kha kha bantuk mi khan tampi kha zagin tilai harsatnak a chuahpi kho thi khinak a chuahpi kho te khan kat hmu ding tete zong kha hmu lo in kan um kho kha bantuk kan si te khan khe kan mipi cha khan kan har ngai cun keima bak kam hmun nga khan cun cozah ni hin Malaysia UNHCR bantuk khin zain tilai dawtnak he ko te dawtnak he kan nei lai khi ka zum lo tu tikah amma malaysia cozah nih an timi cu ralzam hi malaysia han um hna sa ti he an duh peng mi ka si tikah bantukan amma cozah lei nih zengtila ralzam kan sinak a thlai in akan pu siak hun chohlan ba chohlan lo ding a siak kan cun akan chola akan chohlan lo ding hi a tampi kan um te lai amah ca ruang khan cun cun thin kan khat ban ruah khan cun a poi ngai mi khi se sna te khen amma chawzam tha tein ralzam kan sinak kha kan hnathlai i ralzam a kan chohan ve ko sia kan tua khan cun kha bentuk tu sia khan cun amma chawzam in than chia bentuk te khen zakin tilai zalon deuh nak zong kan hmu kho men cun tlaih khi luat nak zong khas kan hmu men phung ning ten te in khawhnak siseh cacawn khawhnak siseh rianṭuan khawhnak zong kha an hei kan pek te khawhmi khi si asinain khan ralzam popo hi ka Malaysia ummi ralzam popo khan cun amah cozah lei hoi cun ralzam khan akan zo hang dila timi khi zumnak ka nei lo ma cha ruang tu ah khin a poi deuh ngai ah khan ka ruah mi khi si se se kan lom tak tak e dot nak te le lung sau ta tak te in ah lo in kan phih de kan i lawm tuk ah a si ahcun ah Malaysia thut umtu diamin zong kha saulak te na vun kan chimh ne um, atu atu a kan chimh mi hi sia chiao na kan chimh mi Malaysia a lai mi pumpi a CRC kan ai tlai mi zong si se ai tlai lo mi zong si a a kan tlang tla tu bak an si a UN kan ai tlai mi cha zong a an i tlai UN kan an rak nga hla na hin CRC he um, tak tein uh, rinhchanmi le anmah le hin a rak i pemi lawng te kan si cucaah ram thumnak lei rak mi zong uh, uh, siherhnak tampi nan rak ngei cio ko lai i a donghnak bik ah uh, Malaysia lei kha cu sau ngai tinan vun kan chim cang e uh, a donghnak lei ah atu uh, atu hi ram thumnak lei te Australia lei kal ning hei ti Malaysia lawng te hin mah tu Australia lei nih hin ta nangmah nih na hmuh ning ah hin lak hei ti bantuk Australia lei hi rak tu rel piak hei ti hi bantuk reject te pawl to da khin ta zeitin dah nangmah nih na hmuh ning te kalnak lam he Australia lei he lo lo si Siangpahrangnak ah Australia aunak kan tuah tikah kan theih dingmi tu cu te Australia aunak a tuahmi paoh hin kan ngah la ti khi a si lo. Tahchunnak ah cheukhat zakhat ah minung pakua pahra te nih khan ngah dingmi kan si tikah khan Australia aunak ka tuah paoh han ka ngah la timi khi cu si lem lo ma ca ruang khan cheukhat kha ngah min um lai ngah min um ve mun ngah lo mi zong tampi um lai ze he da lo tiah ka chim ton cu

Cuvi bantukin Australia umnak zong cu kan tua i kan reject te kan ngah lo cu sizung ah khan tuah ṭhan khawh lemang kha si maca ruang khan la lungdong ning kha si lem lo vi khat kan reject zong ah a vi nak tuah ṭhan khawh si a biapi bikmi tu cu zei da si thia khan cun Australia umnak ah khin anmah lei nih khan a rang zoh tawnmi cu si ti ahcun Australia a autu khi khoika lei ah khin dah um timi zong kha an zoh ngaimi khi um a hmunhma umnak te tahchunnak khuapi chung ummi ca khan cun auhnak zong khi har ngai hi khuate lei deuh hna va sia khan cun auhnak zong khi a va fawi deuh i tawan kuai in gama tua zong a khin lam khi a tlawmpal khi ruahchannak zong khi a um cucar ruang khin kan auh ti zong kan api pi ngal cun chungkhar kan api tlaih ning cang siseh cun kan rak zamnak ruang kan khe zong siseh mi zong nih khin khe anaih ngai mi ca si ruang khin khem bantuk te zong ah khin amma le ho in an zoh tawn mi khi si ca ruang khan cheukhat anga mi kan um cheukhat anga lo mi kan um ca ruang khan kan thei ding mi tu cu xiao mi popo khan cun kan ngah ve lai lo asina tin kan ngah lo zong ah khan lungdong ding ke salo siang ṭhan khawh lengmang ka si. Cun tahchunhnak ah kan autu kha hmundang hmundang vikhat nak aunak kan tuah i a kan ra chek tahchunhnak ah ṭawan kuai kan tu mah kan ka lakah khan amah nak in aa neih niam deuhmi chungkhat hna osila phan ṭhan ngam sia khan cun amah sin lila zong khan tuah ṭhan khawh lamang khi si a carong khan vikhat nak kan sung zongah khan a wi nak he chance kan nei thiam thiam ti zong kha van chim ṭhan ka dum si. A ralzaam pawl ram thumnak in kalnak he atu lio ahhin cun Australia lawng hi a awng khan ahkhan a cang. kan thei ban kun US cu ralzam lak nak vialte kha avin phi di rak si tikah ram dang ta chunaka US lomi Canada Norway Denmark hai te man to pol le Australia te man to pol khen lak chan lak ve ko na te khen Malaysia na kal mi te kan tlawm ngai Cu tikah US vawlei cung ah ralzaam he tam cem a lami si te ah khan atu US nih even kan phih ah khan cun tampi hika hmun ah harsatnak kan tong. Zeitintilah te kan ruahchannak vialte hna zong kha a rawk dih. Atu lio ah khan cun Australia lawng kan kal khawhnak bik si. Australia zong hi an lak ve ko na te khan nih khe kum khat ah khin ralzaam hei ti ko sote humanitarian visa manung thong kul an lak thongpui an lakmi kha vawlei cung i dihlak ah khan si i kha thongpui chung i va tel ve ding kha cu har ngai mah tikah khan atu hi zapi zagan hi ka Malaysia an Australia kan kal khawhnak bik khi tu him pherian visa si chungkhat i yaunak hi te bantuk pawl a sponsor de un te khi bantuk aunak si te khan atu zong cu australia lei zong cu a kalmi tete zong kan um ko a kal ding tete zong kan um interview phi mi zong kan um kha bantuk si australia he kal cang kal ngai ko na te atu lio be tu hu cho na tom pa te khe tu bantuk sponsor lei kha cho aban rau deuh ngai e makha bantuk te si tika khan chan chan na chun cheu khat la bang kha cho kum thum kum li pinah kha a ngakmi an um khi tikah tu tiang kha kal kho lomi an um kha bantuk pawl dirhmun kha um ve cheukhat tu kha cu sponsor ku kan ti ta khan chungkhat nei niam mi hna te in chungkhar an sia khan chun atlawmpal tek chu aran zong an rang deuh kho khamin tuk dirhmun kan si cha rong khan atu lio kan dirhmun na khan chun ram thum nak kal timi hi har ngai Tugan payment kan US ne man kan phi tikah ka dangdang kan kal khawnak ding lam khi abi ngai ngai e ika Malaysia mi ralzam ah ralzam sanina ne hin kan buat ding khat ka du ngai mi chu si te chun Malaysia kan rak rat a hin ralzam kan si ruang ah hin ram thum nak kan kal la ti mi ruah nak hin ne na la si ti ka du ruang to ralzam kan si pau pau in ram thum nak kal khe cho as kho lo mi si cha ruang khan cheukhat kal khomi an um lai cheukhat kal kho lomi kha tampi an um ve lai kalnak lam an neimi kha an kal ve lai i kal lonak te a kal kho lomi kha tampi kan um ve lai cucawng ah khan hika Malaysia kan um chung tu han hika he chan kan lak kan i dornak kan ram a bul ruang la kan ram a that lo ruang ah ika Malaysia he chan kan lak te kan lak i dornak si ti mi lungput te khan kan um khi hau ika Malaysia kra lai juan kat nga lai ram thumnak ka kal la ti bantuk lungput kha nei lo in hika Malaysia he caan ka lak tik na dornak si ni khat khat ah a kir zong kan kir te lai kan ram thret dek kan kir te lai timi wanak lungput te he kan nei hau telawa kan chun hika Malaysia kan rat i tlawmpal kum lai ram thumnak kala timi lungput kan nei suala kan chun te zekin tela chan chan na kan ruahning le thil a cangmi kha ai khah lo sia kan cun ke zekin pla mah la mah lungrawnak zong se ngaihchiatnak harsatnak tampi ke kan ton chawang khan ika Malaysia kan um chung te tu hin kan um kho mi zat chung te tu khan fel fai te khen um nau se rian kan tuan kho sia khan chun rian kan tuan nak te khan fel fai te khen um nau son khet khata kan ram ni kan ram that te ken kir tik zonga khan khini khen tampi kha akan bok mai khi kan um chunga chekhat akal khom khan kal velai kal kholomi ca zong khan tampi ni khatkhat kan kir than tikah ika chung i felfai te kan ung rian kan tuan mi khan tampi kha akan bawm ve ṭhiam ṭhiam tela timi kha aton to te zong kan chap chik duh mi si se kan lom ta dak sia chiu ne a dai na dot nak le mipi na zon ruah dak ta na se har nak na vialte a tha ta tak in le fiang tak ten na vun kan chim bi chunga kan lom a kan i lawm tuk e CRC he uh, keimah zong nih kei bochan ngaimi si atu sia ceu he an ku ban tuk te ka rak theihnak cu mo lung te ka han kan thiam lo bu te khin a kan rak so kan thiam lo bu te a kan rak so me tia vai Portugal bantuk kan si min kan thang min thang deuh te tiah a thian lo pi khe thian nuan pi te te a kan zui na ten pakhat nak phai ni na su kan kai pi kho bal na lo nan ser lung sau te na ma zong kan nu adong lo a hi ka han chin CRC IO bakan kan ma zong kan zoom ve ko nan tha che lau te mi te zong kha ma zong ka lunglop nak te van chim ku du e CRC he a Malaysia chun cheu khan ni CRC chan rin tuan hna khi tlawmpal ti an khuang hol timi zong khi um khalei lei lawng kha an rak a rak ruat mi zong an um simin solo keimah nih ka theih tikah hin thi le lo kan ton tikah khi johor daru le si zong tlei le khi kan ton tik zongah masibik fupat mi chu CR si long long an si ko kan ma kan hoi a simi hna zong an ma te hna a thi mi te hna zong nai te bantuk zong an khan

ah run kan chim lo tiah donghnak na ca te si tampi ka lom se atu kan ti theo bantukin kan theih dingmi cu malaysia cu ralzam zohkhannak le cohlannak min a thumi si lo tikah khan ika malaysia cu ralzam kan si zungah khan amma malaysia cozah phungning khin cun yuan kat kan nei zungah phungning lo ummi ah khin ruahmi kan si Mah tiah khan hika Malaysia kan um chungah hin zuamtat kan ngeih zongah luatnak timi le zalonnak timi khi a har ngaimi dirhmun ah kan cang. Mah ca ruang khan hika Malaysia kan um chungah zuankat neimi kan si a nei rih lomi kan si zongah khan hika kan um chungah hin felfai te hin um kan hau. Kan pawng kan kam minung kha zingten han hawh nak pek lo zingin tila atu kan tem man do khan kan kal um nak kip zongah khan zingin tilai buai bai nak chuah pi lo te kha be pi tak mi se minung hi kan ziaza nih hin zeitintilai kan pawngkam minung zong kha zeitintilai ngaihniam tein kan um pi kho kan ziaza ṭhat le kan kan lungput a ṭhat siak cun kan pawngkam minung he zei bantuk minung an si zongah khan ngaihniam tein a thu dir khomi le a dor ti khomi um ti khomi kan si kan ziaza le kan lungput kan dirmun a ṭhat lo siak cun zei bantuk minung he i rem ke a phoi lo a ca ruangah khi ka Malaysia hin ralzam na si kan pawngkam minung hi zeintilah i ka Malaysia hlei in amma Malaysia miphun hi na hlawhnak pek lo i kha kan kan nunnak sasa kan zia kan za in kan rian tuannak an ma khaman thuk te kha langter khi kan hau ma charong a chun zekinla kan zei banduk thil kan tuanak ki bas kan kan wa ve nak song se kan thut kan dir nak song se kan ti lai te kan pawng kam minung kha nan hnawhnak pek lo zei bantuk ti kan um kan cawlcanghnak zong ah khan kan ti la zoh dawh te khan nun khawh peng kha tha tim te kha donghnak ka chim ka bandum si tam pika lom se kan lom tok e amazon kai lom tok e ban tok in na chan emat lo bu te le na chan sung loi te in na ka pek cha kai ma zong kai lom tok Laimi caah cun thawngpang a kan pe zungzal tu a si. Facebook zong ah khan ceu million tias ko lai rak follower ding ne a rak be ding rak mai khu su thawngpang te thai na du le thawngpang te hlan na du a cun Facebook kong kha ceu million te kha rak si rai le tam tigin lom tu he sia ceu me tu he singkai chan sari ko te single ka sinak ka sau tuk cang ka sri ko ti kha chim ko se nai pa den chang tai ma tin anai pa nai pa lo se ke zom ka thei kho ko eh mai le zonga ipi nan dot nak le kan chin umpi kan lai mi phun vial te nan dot nak a seher nak vial te in tai mak chu in an zawpiak chinchin lamang ko law timi te kha keimah zong nih vun chim kan i hmailei zongah Bawipa nih nan rian nan ṭuannak ah nan snu thah vialte in tlinter hna ko seh timi te kha keimah nih lawmhnak bia chim in bia ka donghter tampi ke lawm.